Mi tabata sinta pensa poko dia na ei pasobra e e ta bother mi pa mira tantu profesional asina. di stress, asina di burnout, asina overwhelmed di muchu trabou. Anto mi tabata pensa riba e, e palabra pas. Um, ku hopi bia basa na, na, na yong, bo tin ku skohe bo estudio, um, nos ta pone listanan di meta, mi ke, mi ke logra e trabou aki, mi ke logra esakinan, mi ke logra esaki, anto, e kosnan importante no ta riba e lista, manera por ehèmpel pas. Anto eigenlik, ora bo pens'e mas profundamente, òf tin bia esei ta e kos di mas yòmber, hende no ta pens'e mes ku ta eigenlik esei bo mester un tiki mas tantu den bo bida, Dor di esei nos no ta purba aspirá pa yega na dje. Abos a pensa oriba pas? No, eigenlijk no promé ku mi tabata biba un bida intenshonal. Bo sa, bo ta pone bo energia, bo esfuerso den kosnan enteramente otro. Kisas den bo achterhoofd sí. bo ta pensa riba pas, hè, como que huisje bon pi beisje en dat soort dingen. Pero nos ta hinca nos tempo y esfuerzo den e cosnan robes pa haña esey. Anto nos ta keda semper zoekende, pasobra cu e cosnan ey bo no ta logra e pas cu, mane bo ta bisa, nos tur ta aspira. Pasobra si bo para, ami ta pensa, si mi para keto cu al final ta eindelijk esey ta locual mi ke, Anto vanaf di einan bai pensa e ori kiko mi tin ku hasi pa logr'é. Anto den e programa aki semper nos ta papia over di a bo sa ta holístiko ku ta e kuater áreanan. Anto si bo para ketu anto pensa bo sa bo por tin pas den bo mente, bo por tin pas den bo alma. Bo por tin pas den bo kurason, anto bo por tin pas den bo mente. Nos tin, nos ta konsisti di kuater área, anto pas por flui den kada un di nan, pero e ta diferente den kada un di nan tambe. Dus, si por forbol bo para para ketu awor aki, kiko lo duna abo pas den bo mente? E kos pa ami, prinsipalmente, promé lugá ku ta yuda ami ta mi fe, mi ta kere e echo. kuminsá ku Dios ta den kontrol di tur kos. Esei ta mi promé peacemaker. Pa abo, mente hopi bia lo kual a na mi hopi pas den mi mente ta pa purba dominá mi pensamentunan, ku hopi bia por tabata hopi negativo anto hopi overwhelming. um, meditá, ta duna mi e kos hopi bia, e ta, e ta, e ta duna mi un pas na e momento ku mi ta meditando, ta bisa mi ta, asina yamber ku tin asina tantu mal komprondementu over di e palabra meditá, paso loke e ta duna bo ta gewoon un kietut den bo mente, ku rato rato durante bo dia bo ta sinti e pas ei aki den. Dus pa ami mentalmente, ora mi pensa riba mentalmente, mi ta pensa foral e pensamentunan ku antes tabata tormentá mi. Anto e mente ku ta gewoon keda manera vruminga, anto ku finally dor di bèrdat hasi sierto kosnan malogra. kalm'é, anto mentalmente e kos di ta na mi un pas. E pensamentu ta ambi serka mi anto ku mi ta wòri solamente ku e kosnan ku mi tin influensha riba dje, ku ta mi mes, mi bida, pasobra esei ta base di tuma mi desishonnan, kosnan ku mi ta responsabel p'e. Pero kosnan manera aktonan di hende, pensamentu di hende, sirkunstanshanan ku mi no tin influensha riba dje laga nan lòs. Tambe ta un kos ku a den mi mente a duna mi hopi pas. Ora bo papia awor e ora di bo di bo fe, mi pens'el e saka mi, e pida ei ta duna ami pas den mi alma. Si, si. Kemen ku manera bo sa mas profundamente, berdad? Tin bia mi ta manera, ei, te na ora tur kos bai robes? Tin pará tòg mi sa e plannan ku mi tin pa bo? Ya. Anto nan ta plannan pa bo bon. Anto asta na e momentu akí ke ta sinti asina malu. Den mi overwhelm, si mi djis kòrda e pida ei, un pas inkomprendibel ta bini. Inkomparabel, pasobra niun hende no por duna mi. No por duna nos e. Sí. Den mi kurason, ora mi pensa kiko ta dami pas den mi kurason. Eigenlijk, ami tin pas den mi kurason ora mi por. realmente gusta mi corazón pa kiko e ta traha. Pa por habiertamente duna amor y ricibi amor sin tin miedo ken ta bay kibr'é, ken ta bay desfraud'é. Anto ora mi por ta liber den e kooi, den mi hart a mi ta sinti peace. Mi ta kere, mi ta, mi ta second bo den esaki, ora cu mi ta sinti cu mi por ta auténticamente mi mes, sin tin cu worry cu e presion di otronan. pa mester por comply cu nan expectativanan, ora cu mi por tambe tuma responsabilidad riba mi actonan, mi fayonan, ora tur esnan ta den harmonia, mi ta sinti cu mi ta, si, cu mi tin paz den mi curason. Anto, ami pensa mi, mi curpa, Pa ami ora mi kurpa no tin pas e ta di strès, mi tin doló di lomba, mi tin mi ta stijf, mi ta hun, bo no ta sinti bo dushi, bo ta manera un un di piedra. Anto pa straño ku e persona lokual ta trese pas na mi kurpa ta por ehèmpel un dia laman dòmpel den e awa ei, rilèks kada muskulo, tur kos. Anto e ora físikamente mi ta sinti ku mi kurpa ta mi kurpa ta hon e ora na pa manera ey danki pa duna mi e lokual ku mi mester. Sí, mi tambe mi ta mi ta gusta bai tin e kontakto ku naturalesa, dus laman tambe ta un ku ta work pa mi super bon, e zonido di awa, hon e e zicht ku mi tin. e paranan ku ta fluit, bo sa henter e e e ambiente ei ta hasi hopi ku mi, tambe kana den naturalesa manera den hiking, kosnan asina, i tambe ta kompletamente trese mi kurpa tot rust. Sí. Anto kiko etapa abo? Bo sa bo a yega di pensa riba dje hopi bia nos ta. Nos ta den e rat race, nos ke manera un funcion mas haltu, un salaris mas haltu, un outo mas grandi, un cas otro, un otro bario, un, pero bo tin pas? Anto mi ta kere ta importante tambe Yitza pa nos ta konsiente ku nos bida ta bai tin momentunan turbulentu, tin momentunan menos dushi, pero e kita pa purba haña e pas ei dor di, por ehèmpel, kosnan ku nos a menshona anto, kada ken. Asina tin nan maneranan pa haña el'e, pa bo haña sa kiko ta di bo nan anto ku bo por tòg, no opstante di e situashon, haña e trankilidat, e kietut, e rust ei den bo ser. Dus abo tambe pa bo mes gewoon bai sinta pens'e un ratu, journal about it si bo mester, anto wak kon abo ta hasi krea